Ko te kōrero a nā tūpuna, kia tūpato anō te whāngai, kia nāwari te kai. Nā, i pērā anō i te titonga. Nē? Mēnā ka kikī ia nā kupu kāre te, te kaiwhakarongo e moe, hā, nō kē te tino tikanga o te waiata rā, ka pēhea? Nō reira, ki au nei nā, Kia reka rawa atu anō te kai. Nē? Ahakoa he waiata. Kia rongo a taringa, kia kite a kanohi, engari kia rongo anō a nākau. Koinā anō te tohu. Koinā anō te tohu o te titonga pai. Taurikoriko mai nō te whetū tīweka ko Whakaahu, hei wāhine karehika, i wāhine i pūremutia ai i te maunga tapu a Kahurānaki. Kahurānaki te maunga tapu, nāna e mahue anō tōna whānau ka whakawhiti i te awa o Tukituki. Ko Tukituki te awa, ā, ka kī anō ko te pae tauārai ki tana hoa a Kauēhai, ki ana tamariki. Ko Pukehau, ko Pukekura, ko Puketī, ā, me wana tamariki katoa. Ko Poukawa te moana, te waiū, tērā o nā moana e rāhuitia e te rangatira. i te tupuna a Ta Hāpuku. Hei waiū, hei wai oranga ko ta hapu, ko Naitarangi koe anake tētahi o nā hapu o Te Whatueāpiti, ko Te Whatueāpiti te iwi. Ko tahau kei te marae, ko Kahurānaki anō te whare. Koinā anō tētahi āhuatanga, āhua rerekē motuhake o te kāinga nei. Kāore te whare tūpuna i tapaina mō tētahi tīpuna, engari ka tapaina anō mō te maunga. Nō reira, tērā te kōrero, ko Kahu Rānaki ki runga, ā, he kōrero mō te maunga, ko Kahu Rānaki ki raro, ā, he kōrero anō mō te whare. I whānau au i Māwhera, ko tōku pāpā he whāngai anō ki wāna, tētahi o wāna pāpā, pāpā kēkē, ana, i Raupunga, i Pāhauwera. Tekau mā rima pea wana tau ka haere anō tōku karau a Titi ki a ia, ka whakahokia mai ki Tāuke. Kāre roa, ka reri atu i Heretaunga. ki Te Waipounamu, ā, haere ki Māwhera, ana kei reira i tutoki ai nō tōku māmā. I muri tata mai i taku whānautanga mai, ana ka hoki anō ki Heretaunga, ki tētahi hāpore hau o Heretaunga e kīia nei ko Camberley. Te Meke i taua wā, kāre he kōhanga, kāre he kura kaupapa, kāre wērā mea. Ko te Māori, kua huri ki te whai anō nā ngā tikanga a te Pākehā. Ko te nuinga o te iwi, āe, kei whai anō i te huarahi. Pākehā ana, kāre i rongo i a rātou e kōrero Māori ana, te me kē, ā, ka puta mai anō te āhua ki te matemate haere i te Māori. Kāre kē atu he Māori, he Pākehā kia tāpura, kia kākano rua, engari ka kī he Āwhikaahi. Tērā kōrero he āhua whakaiti, whakahāwea pea. Koinā anō ahau e rapu anō, he anō taku taha Māori, he taku taha Pākehā. E mōhio au he Māori au, engari kāre mō he hā te tino tikanga o tērā. Nā, Kāre tino rangona anō aku nei ka raua kuia e kōrero Māori. Nō reira, pērā anō te āhuatanga o taua wā, kua tāmia i te ao Pākehā me kī. Kāre au i mōhio ināihe, engari koinā anō pētahi mea i, i nīhā e, e, he kōingo i roto e noa i te tanata, nē, a, a koko wai kia whai anō tana tuakiritanga. Ana ka pērā anō au i te rapu anō, he anō tēnei mea te Māori, he anō tēnei mea te Pākehā. Ehara i te mea kia nui a ki tētahi i tētahi, engari kia mōhio au ko wai ahau. Ka haere ki te Careers Advisor o te kura me te kī, ā, pirangi au, haere kia tonoa atu mō te Teachers College e, kī ana ko te whakautu o Tiera, ko tana kōrero, turi ana, ka whakahuatia anō tō ingoa whānau, mōhio koe, there'll be. students like you i te, i te kura, you know. He mea whakahāwea anō hoki. Nā, engari ka tonoa atu mō te kāreti whakagūgū kaiako, engari hoki noa atu, hoki noa atu nā kaiuiui ki te pātai, he Māori koe, he Pākehā rānei? Ka noho au me te whakaaro, he aha i pātai pērā ai, nei? Ki te tino pirangi rātou Ki aha rā, i taua wā ko whakawātea anō wētahi tūranga i te kāreti whakanunu kaiako mā te Māori. Koinā i pātai ai mēnā he Māori koe, he Pākehā, kia, he, he quota, nē, nā, ka pērā rawa. Ka puta atu i te kāreti, ka haere ki ngā kura, koinā anō te mahi, te whakaako i te reo. Ko tētahi i waku nei hoa i Waikato ko Huria Tawa, ana ka whiwhi ia he tūranga i te kura o Te Rotiiti, i konei i Te Arawa nei, ā, me tana tono kia haere hei kura māhita i tōna taha. Nō reira, koinā te wā i whakaaro māua ko Patariki ka hoki mai anō ki a Te Arawa hei kura māhita. He āwhina i te kura o Te Rotoiti. I te tau 83, ka haere mai a Patariki hei kura māhita i Nēpia, ki te kura o Richmond. Ana, ko te tūmāki o taua kura, Ko tana hoa wahine i mōhio ki a au, ana, koinā ka puta mai anō te tono, ā, mēnā he rūma i taku whare, he, you know, he flat mate a Patariki, ana, ka haramai ia. Ā, i taua tau tonu ka piri tahi ai māua tahi, ā, ā, koirā anō te āhuatanga. I taua wā. Kāre whakaae te ture, nē, i taua wā. Nō reira, mōhio au ka tupu ake anō au he tana tataka tāpui, nē. Tērā pea te whakaaro tauawa, he mate, ā, he mahi kino, wera ōna āhuatana. Nō reira, he uaua i tērā. Me te whakaaro ōku ake, kāre au i tino pīrangi kia pērā, kāre i tino pīrangi kia kino, kāre au i tino pīrangi kia mate. He anō kē tēnei āhuatana. Te me kē, ka haere ko au me te mōhio pea te ao, ko wai anō te kūware kāri mōhio. Tērā pea, nā te ao wairua i a au, ko wai rā hoki e mōhio. Engari, ka haere tonu, ka haere tonu, ā, mōhio pea te ao, kāre mōhio te ao. Ana, ka hoki mai anō ki a Rotorua, ka tāpiri atu ki te, nā, mei he kapa haka kāre e kī atu, ā, anei ahau. Te takatāpu i te Kuini o te Ao, kāre e pērā rawa, engari ka mahea anō wāku nei mahi. Engari ko te tino mea tino pai ki a ia, ko te mahi waiata. Nā, me kī, ko te mahi waiata, ko te waiata Pākehā nei, nā konā, ko māua nā mokopuna o te ao disco ērā ōna āhuatanga, nā, koinā anō te, te tino waiata. Koinā anō tōna hiahia kia, kia. Tāpiri atu ki nā kapa tōhuna nō te waiata. Nō reira, i tērā ka puta te whakaaro a Patariki kia haere, ā, kia hono atu ki tōna iwi ake o Tūhourangi Ngāti Wāhia. Koinā anō te wā ka hono ki tērā o nā kapa.

Nō reira, whakaaro ake au nō, he aha anō he waiata, he aha anō he waiata? E tono a māua ko Patariki kia haere anō ki te rā whānau tuatahi o tētahi o nā mokopuna o Tūhourangi. Ka whakaaro ake mō tērā o nā āhuatanga, ana, ka titoa te poi kia ōrite ki te oriori.

Ana ka hoki mai anō nā māka o nā kaiwhakawā, te ātaahua o te waiata, he tauira anō mō te ao katoa me Whakatānia kia kitea anō te ao. Tino koakoa anō te rākau, tino harikoa anō i wēra ōna kupu. Me tino mōhio koe, hā te rerekētanga o te poi. ki te waiata ā-ringa. Hā te rerekē o tērā haka ki te whakaeke, me pēhea te poe, me pēhea nā mōteatea katoa. Kei reira anō te tauira i tuku iho mai rā. Nō reira, ki au nei, me pono anō ki ngā kupu o te waiata. Ētahi wā. Ā, ka whakaaro anō te nākau, o, pīrangi anō tērā waiata. Wētahi wā ko te hinengaro e mahi ana, o, me tino rangahau, ā, wērā ōna mahi, ā, whakaraupapa anō ōna kupu. Engari wētahi wā, ko te ao wairua anō e tohutohu. Engari he mea nui kia tāpiri anō wērā mea e toru. Nā, pērā anō au aku nei, wētahi o aku nei titonga,

Nō reira, ka kapo anō te tohu o te Kingitanga, te paki o Matariki, koinā anō te tohu o te Kingitanga. Whakaaro ake, ā, koinā anō pea, ā, he huarahi mata kapa, ā, i whakanui a Waikato me te huringa o te rautau. ki te rua mano. Te me kē ko te tikanga o te Matariki, mōhio tonu tātou i wēnei rā, hei ārahi anō mō te tau eke mai, nō reira ka whakaaro ake, ā, ka whakapo anō wēra hei poi. Nā te nākau e kī, nā te hinengaro e kī, engari, pono ana au, Nā te ao wairua anō i whiriwhiri, he anō nā kupu. Nō reira, ki au nei, koinā anō tētahi o nā tino poi o mātou, te mihi ki a Waikato. Kāre te nuinga i mōhio, he anō a Matariki. A muri ake i tērā, ka huri te papa, te whakanui anō, te wērā o nā mahi a Matariki.

Koretake rawa tātou mō te waiata, nō reira, ko te taha ki te rangi ka riro mā Patariki, mā Hiriana, mā Maiko anō, ā, i whakarite anō te rangi. Ā, engari i roto i tērā ka tino, te mea kē ka kōhetehete māua ko Patariki, ā, ka tino piri atu au ki a, ki a Hiriana, me te kī, ai, I te whakaaro ake me tito he rangi harikoa, me tito he rangi pōuri nei, ana, nāna anō wērā mahi. Koinā te pukenga o Hereana. Me te huri anō nā rangi Pākehā kia Māori ake nei, nā, pērā anō tana, koinā anō tēnā te tōhungatanga o tērā, o taku tuahine a Hereana. Ka tae ki, ka tāpiri atu ki te kapa o Tūhourangi. Kei reira a Hiriana. Ko ia tētahi i tino poipoi a Enāmoni. Nāna e homai anō te rangi, māku anō i whakairo anō nā kupu kia hāngai tōtika anō ki te rangi. Koinā anō te mea nui, kia noho pai nā kupu me te rangi. Ka kōrero tahi, nē. Me ka pai anō te ia a te wairua o te waiata, nē. Hei aua e whiwhi, whiwhi te whate, whate te poti, tio, tio te hipi, he tōtōti ka kōrero mato ai, ai. Te meke, te whakanui i a ia, me te aurei, koia anō he tōhunga poi e tona wā. Nō reira, koinā te tino kaupapa o tērā o nā waiata. Ka tirohia anō te waiata, ka whakaaro ake, kāre whakahua anō te ingoa o Herea, kāre whakahua anō te ingoa o te ao. Engari he mea huna i roto i nā kupu. Ka kōrero mō nā manu ki te kōrero mō nā āhuatanga o wērā wāhine e rua. Nō reira, koinā anō he āhuatana o te tito waiata, nē. Nō reira, āe, ka tangi tonu te nākau mō tērā o aku tuahine. Ka āriti ka māna, engari e ai ki te kōrero, ko wai mātou te whakawā, mā te rūna rawa. I haere ki Rarotonga he take anō a Tūhourangi, engari i a mātou i reira ko tana rā whānau. Kāre e mōhio ki te tū he rā whānau mōna ake. Nō reira, Kei reira anō māua i whakapaipai i nā, i nā kākuhu mā me nā putiputi i me rāua nā āhuatanga kia haere anō ki tana pāti. Ana, e pei taua pō, ā, ka hinga, ka ohorere anō te kapa i tana hinganga. I roto i te are karioi nui nei, i mate te māreikura a Hereana, kotahi hāora i mua i tana tū ki runga i te papa tūwaewae o Te Maewanui. Ka haria ia ki te hōhipera, kīhai i taro, ka mate ia.
Engari i te mihi anō hoki ki te Kīngitanga me te pā ariki o Rarotonga, nā rātou i awhi anō te kapa Nā rātou e whakamāmā ana ōna āhuatanga kia tere tōna hokinga mai ki te wā kāinga. Ko taku tino tūmanako, ko taku tino hiahia ki te noho pai a Hiriana ki tua o te rangi. Me taku aroha anō ki ōna mātua, ki ōna tamariki e mahue iho mai rā. Ko ia tētahi i tino whai huarahi. He ngākau nui, he wāhine manaaki, wera ōna āhuatana, engari pai ki te wā māna anō e kī, ā, kia pēnei, ā, ka tae e tonutia e a ia. Nō reira, mihi kau atu i tērā ōna āhuatanga, ka tangi tonu te ngākau mō tērā ōna tuahine. Ko tētahi anō o nā mahi, ko nā mahi toi. Koinā anō he mea nui ki au nei nā. Ka tū au i te kura takiwā o Waeriki, koinā anō te ingoa o taua wā, Waeriki Polytechnic. Ka noho au i tētahi o nā mahi i reira. Ka riro i au taua tūranga. Bicultural Māori Development Office, he aha nō rānei. Ana, koinā anō wāku nei mahi. Mai i te Kuratini, ka riro he tūranga i Te Puia. Ana, ka riro māku anō e whakahaere anō te kura rāranga, te kura whakairo. Me te me nei, me pēhea rapu huarahi kia pai anō wērā o nā mahi? Ehara i te mea he tōhunga anō au ki wērā o nā mahi, e kāo. Koinā ka kia riro atu ki wērā ao, te ao raranga me te ao toi. Nō reira, ko puawai anō wērā o nā mahi. Me hoki anō ki te whakaaro, ka puta anō te Māori e Aotearoa nei, kāre he paku mahi raranga i haere i te taha o te Māori. Kei reira anō nā wāhine e kōhetehete anō nā tāne. He aha i pērā ai? Mōhio tonu anō te reo o te wāhine, ka takariri te wāhine, ih, kei hea mai? Ā, engari, nō reira ko nā wāhine whakaaro ake, ā, kia tū he whakaaturanga raranga, whatu, wēra o nā mahi kia kitea anō te ao, anei anō nā wāhine me ā rātou mahi. Kei ō tātou kura. kei a tātou wānanga, kei a tātou university, the no wera o nā mahi. Nō reira, ka riro māku e tuhi anō taku masters, koinā ka whakaaro ake, me pēhea anō te ao, te whakaako i te mahi rāranga, me pēhea anō he anga whakaako. Te meke, he māmā noa iho te whakaako, Pērā nō te mehi takitahi, te mehi takarua, one up, one down, he anō rānei, wērā ōna mehi, nā mehi, wērā ōna pūkenga, māmā noa iho. Engari he mea anō te whakaako anō nā tikanga, nā uara, nā mehi tapu, nā mehi noa, te mehi piri atu ki wērā ōna mehi. E tino wānanga anō tērā. Nō reira, i a tātou e takahia anō te ao, ka tae ki nō tēnei wā, koina anō pea mā tātou, koutou nō te rangatahi e, e whakaaro ake. Engari, ko tāku nei, me hoki pea anō ki nā whakaaro o nāi Māori nei. Ehara i te mea, kia tohaina kau noa iho, nē, Engari, i runga anō i te whanaungatanga o te kaiako me te tauira, he mea nui tērā. Nā, he mea pai i roto i wērā mai, he mea kino anō hoki. Engari, ko tāku nei, me titiro anō ngā tohutohu a tātou kuia, a tātou kaumātua, he tohutohu anō i roto i wērā mahi. Kia ora! Mōrena! Nā, pērā anō te mihi i tā moko, ka puta mai anō tērā o nā āhuatana, ka titiro anō nā rātou. I, e mahi anō wēnā o nā mahi? Ū, mīharo. Nā, ko tāku hoa nei a Hōhua, Te Wehi, ā, rātou. Nā, ko Te Wehi tētahi i whai anō te, te panekiretanga, tētahi o ō rātou mahi, kia mahi he rautaki reo. Nā Te Wehi i whakaaro ake, me pēhea whakapiki ake anō te reo e hāngai anō ki wērā o nā mahi toi? te mihi moko. Ana, ka haere mai ia ki ahau, ka tirohia anō tana rautaki, ka tirohia anō tana tuhinga.
I tae mai ia hei, hei kaitautoko, ā, ka mutu kua noho ko ia hei pāpā, hei kaumātua o tā mātou kaupapa, ā, me tā mātou waimaria. Ki mai ia e ka kōrero, kei te kōrero ia mō tētahi ao, ā, Nei, mō tētahi ao kē atu. Ā, tēnā i te ao e mōhio nei mātou i tēnei wā. Ahakoa rā, ki te konei ko ia e āhua grumpy nei tana hanga, engari he tangata hātekehi, he tangata arohanui ki te kaupapa. Me wana mōhiotanga, he mōhiotanga tahito. I reira i te taha o ngā tohunga raranga i te wā i a rātou. E mōhio pai ana ki wētahi o ngā tohunga moko i te wā i a rātou. Ā, me tana tere toha mai i ērā kōrero. Ahakoa nā āhuatanga, kei reira tonu tatau te Māori e wānanga, e whakaaro ake me pēhea ahu whakamua. Nō reira koinā anō he mea nui tonu kia nai tatau, kia piki ai tatau, kia ora ai tatau, kia kī ai tatau, anei anō ahau, He Māori ahau i roto i tēnei ao o tātou. He mea nui tērā, he mea nui tērā. Ahakoa te mahi o te kāwanatanga, kāre tae e te aukati. Na, he tai tunu, he tai pari, engari, kano tonu te Māori hei Māori. Ko tāku nei nō wawata, pērā i ngā mahi toi, pērā i ngā mahi katoa, āe, me ahu whakamua, engari kaua e wareware ngā mahi o nā tātou tūpuna. Kaua e wareware, ehara i te mea, oh, ko ngā mea o ēnei rā, Nā mea tino pai, tino whakahirahira hai anō wēra, oh that's old stuff, kāo, he painga anō i roto e wēra o nā mahi. He wānanga, he hōnutanga, he tīkanga anō i roto i tērā. Ko te kōrero a nā tūpuna, nā, kia tūpato anō te whāngai, kia nāwari te kai. Na, i pera ano i te titonga. Ne? Mena ka kikī ana a kupu kāre te, te kaiwhakarongo e moe hā ano kē te tino tikanga o te waiata rā, ka pēhea? Ne? No reira, ki au nei nā, ae, kia reka rawa atu ano te kai. Nē, ahako he waiata, kia rongo a taringa, kia kite a kanohi, engari kia rongo anō a nākau. Me titiro whakamuri ki nā taonga nā tūpuna hei tikitiki mō tō māuna. Nā, he pai tērā. Engari, ko tāku toutou anō ki te rēnga, ā, Me rapu anō wērā, me mau tonu wērā hei tikitiki, engari ehara hei whakamanamana ake i a koe, engari waiho nō wērā hei painga anō mā tō whānau, mā tō hapū, mā tō iwi. Koinā anō te tohu o te rangatira, nē. He whare tū ki te painga he kai mateahi, He whare maihi tū ki te pā tūwatawata, koia te tohu o te rangatira. Hā te tino tikanga o wērā kōrero, ka taea anō te whakarākai anō i wēnei ōna taonga, engari kāre he hua mēnā kāre i reira tō iwi. Koinā te pā tūwatawata, nē, ehara i te whare mō te takitahi, engari mā te iwi. Nō reira, koinā pea. te tohutohu mō te rēanga, āe, whai anō wērā ōna āhuatanga. Puritia ki a Mau, engari kawe e pōhēhē, mā wērā ka kī he rangatira koe, mā wērā kī he mana, he tōhunga, he anō rānei, engari mā tō mahi,